Ман җирлегендә э, беренче инде бөтен кеше дә теге э, соңгы точкага бара торган җирдән зияраттан башлыйм. Менә нидән э, күрше авыл советы җирлегендә булдык Пушада. Анда самообложение буенча нинди эшләр эшләгән турында хәбәр ителсә, мин инде шушы үзара салым акчасыннан тыш менә Урыслар әйтмешли инде, спонсорлар, иганәчеләр ярдәмендә дә бик күп кенә эшләр эшләп булган, әйтәсем килеп, шуңа менә шушы зыярат җиреннән сүзне башларга булдым. Менә бу зыярат безнең шушы Айман җирлегендә туып чыккан бер бабайның э, оныклары, балалары ярдәмендә эшләнгән инде бу Рәшит Акрамович Гильфанов дигән кеше Казанда яши инде ул. Үзен теге

Менә былтыр эшләдек инде, шулар ярдәмендә бик зур суммага. Менә күреп торасыз, ничек сыйфатлы иттереп, әйбәт иттереп эшләдек инде. Ә бу контейнерлар инде менә тагы мысы самаклар ине эшләнгән. Аннан бездә бер кызык әйбер бар инде. Менә менә без крематорий дип йөрибез, теге буй алмаган итеп торабыз инде тимердән. Аның теге якта авызы бар, ни, теге мич кебек. Җана торган ниләрне инде без имческа, пожарныйларга хәбәр иттереп, Тыйган әйберләрне, ну, теге чүпчарлар булар, яна торган, шуңа урнаштырып, шунда яндырабыз. Э, обработкага януга бармый торганнарын бунда контейнерга салабыз да, аннан инде тиешле җиргә илтәбез. Шул менә монысы, шушылар. Менә моның буенча киләйтәне монда бар. Менә мин тәкъдим итәм бит инде бер варианты барыбер аларның үзара салым бюджетына ярдәм итүләрен оештырырга мөмкин. Һәм икенчесе, менә мин инде бу хәтлек суммада, менә бу 2 миллион. Мин инде мондый кешеләр бөтен җирлектә дә бардыр дип әйтә алмыйм. Чыннан да ул инде үзенең кем икәнен белгертергә дә теләмәде. Менә бу спорт мәйданчыгын алга таба башка эшләрдә дә менә шушы э, Рәшт Әкрамович ярдәм итү турында әйтте. Ул аны озак вакыт әле Аның кем икәнен дә әйтергә кушмый дип әйтмичә дә йөрде. Ну, барыбер күп эш башкарылган һәм менә бу крематорий дип әйтим бул аны. Барыбер дә безнең МЧСлар белән килешенеп, чүпне яндырырга мөмкин булган периодлар бар, этаплар бар. Менә шуның өчен бик менә монсыдан акча, менә бу не емкость дигән әйберсе дә инде. О, теге яктан аның ачып калаймыш кебек, ачып астан төртәсең һәм өсте ачып тора инде. Шуңа күрә Менә бу әйберне дә кертергә була. Карап йөргәндә күп кенә җирлекләрдә зиратның я тышы менә болай тулып ага, аны чүп машинасы бөтенесен дә алып китми, я булмаса тышына просто өеп кенә куялар да айлар буена яндырылмыйча ята бар андый җирлекләрдә. Шуңа күрә менә мондый әйберләрне үрнәк итеп үзегезгә алсагыз иде дип күрсәтәсе килә инде. Танып күренеп тора, теге якта тоже безнең нәкъ шушындый ук зыярат бар, и нәкъ шушылай эшләнгән. Ә, Шушындый материал белән койма тотылган, әнә ә, йорты күренеп тора. Анда да нәкъ шушындый ук. Ну, анда менә бу ничек пока юк әле кермәкләре. Тоже айман. Якын тирәдән килеп инде монда атыналар, сикерәләр, уйныйлар. Хәзер кыш башлангач инде монда 6 штук еще ни бар, самокат, скейтбордлар. Аларны инде мин пока алып куйдым. Без моны быел ясадык.

Шул вакытта менә шул күпернең начар хәлдә булуы әйтелгән. Әйе, аны гәзиткә дә яздылар, но бу табырак яздылар инде, конечно. Астылар. Менә ул күперне дә күрсәттем. Менә нәрсә әйтәм мин, барыбер мондый спонсорлар булу берәйбер, но җирлекнең проблемасын тирәнтен белеп, иң кирәкле эш төрләрен ул акча тәкъдим итүчеләргә күрсәтеп, Эшне башкару барыбер авыл башлыгыннан тора. Э, ну, тәкъдим итүче генә түгел, әле аны барып әйе сөйләшеп инде.
Аны аңлатып менә именно шулай шулай шундый хәлләр дип. Ну, күпер бит инде аяныч хәлдә, янда вообще ужас. Нык куркыныч яшәмәгән. Агачларны уйдып төтөреп трактор белән утыртып. Югары монда былтыр да тигәнен сызды. Менә, белдеңме? Ансында күрсәтә. Менә бу нидә инде монда күпер ясагач, э, халык тагын Монда да басма ясап булмыймы дип, әнә ул басма, әнә ни электрик шушындый ни басма салабыз. Менә ул бетү стадиясендә инде күп калмады, просто теге кинәт кенә суытып җибәргәч, шуңа чуть кенә туктап тора. Бетоннан 75 яшьлек даже бабайлар бар, Фәрдиев Мәхмүт дигән абзый, чаңгыда йөри, шундый теләүчеләр бар. Монда нора турманы шундый яхшы, менә бабай әйтмешли, ул утырткан.
Бабай 90 яшь. Әйе, шунда ни чаңгы трассы ясап, кичләрен шунда чаңгыда йөрергә безнең хыялыбыз инде Аллаһы бирсә, менә әкрен генә шуңа таба барабыз. Әгәр килеп чыкса, исән сау булып китсәк. Шуңа шул э, уйдан монда да без басма салып, менә шундый ни трасса ясарга җыенабыз. Шулы килгәннәр анда ди тигәнәк баскан ди, фәлән фәсмәт ди, нитергә мәйтәм, аны ул минем обязанность түгелдер инде, мәйтәм, бе юлдан җөрегез юк инде ди, бик матур башладыгыз. Дип инде шуннан соң бу тигәнәкләрне, агачларны чистартып, и шуннан соң менә шу тротуарлар шуннан эшләнеп киткән инде. Бар инде Кешеләр митинг үзенекен ята иде.
матурларга омтыла бит инде, шуның өчен. Э, Иң беренче мин бу җирлеккә килеп инде авыл советы башлыгы булгач, монда шатландылар, моннан үтеп булмый, йөреп булмый дип. Шушы басманы ничек эшләп булыр микән дип мин вәгъдә бирдем. Аннан соң инде теге Башлаганда инде болай да проблемалар күп. Мәйтәм, моны ничек эшләр микән, булыр микән бу дип. Борчылып. Менә шушы басмадан башладым. Иң беренче эшне монда менә иң беренче басма ясап, ана инде менә шул калганны прилегающий инде. Менә шушы басманы эшләдек. И шуннан соң әкрен-әкрен генә киттек. Иске мәктәп территориясе иде бу. Монда теге мәктәпне сүткәннәр, бер ничә йорты калган, искереп беткән кәкере бавып инде. И күбесенең инде нигезләре шул ки, монда бик хәрәбә хәлендә инде ул кергән кешеләр булса инде күрер. Менә без уйлаштык, уйлаштык та Монда инде алма бакчасы ясарга булдык инде. Ну, алма бакчасы гына түгел инде, ну, татар телендә алма бакчасы инде. Ни, анда грушалар, чияләр, шундый агачлар утыртып, и һәрбер агачка анышлар куеп, теге э, кешеләргә биреп, һәрберсе үзе үстерергә тиеш булып менә ну, теләкләре булган кешеләр инде шундый хыял белән итәбез инде. И аннан карадык, карадык та менә Боларны облага радовать итсәк, Аллаһы бирсә, может, монда ни, сабан төй урынында шушында ясарга җыенабыз инде. Моны матурлап, менә шуңа күрә без моны көз көне весь чистартып, нитеп, монда агачлык, шул ниләре инде гел, ну, менә монда пешмаганда күрәсе инде, менә бу нәрсә өчен калган, ул как будто теге бер кешенең ихатасы, улана бирмичә, шуңа менә шулай, шундый хәлдә тора, ә монда кругом менә шундый состояниедә инде.
Беренчесе, хөрмәтле коллегалар, э, Марсель Гаулишка, Неза Инкеншка зур рәхмәт. Шу формат нык әйбәт әйбер. Толкыннан кергәч нык рәхәт кенә булып. Ә бу беренчесе менә шушы семинарда үзебезне тоту буенча. Рәхмәт искә төшерде. Мошмиде бәлки менә монда Кем мондый ярдәм итүче булса, мин теге астагы инде мастера очлы куйган. Эш алып баруына кулын селтәп китмәс. Олылар өчен дә, яшьләр өчен дә, балалар өчен дә үзләре теләгәнне тыңлаганнан соң, проект төзелеш бүлеге менә укслар аркылы төзелеп Казанга җибәрелде.